און טעמע כסדר וועגן אינוועסטן די עס ענד פי פֿינף הונדערט פארוואס דאס איז איינס פון די בעסטע וועגן פאר לאנג טערם אינוועסטמענטס און יא היסטאריקלי ווען מען קוקט אויף די עבר איז עס געווען איינס פון די בעסטע וועגן וויאזוי צו סעיוון געלט באט איך וויל היינט איבערשמועסן א געוויסע נושא וואס איז זייער א וויכטיגע זאך אז יעדער איינער וואס איז וויל אינוועסטן אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט און האט נישט קיין סאך עקספיריענס מיט אינוועסטן און די ווילסט מאכן זיכער אז אין די לאנג טערם זאל זיך עס בעזר השם אויסארבעטן פאר דיר איז זייער וויכטיג אז דו זאלסט פארשטיין די נושא וואס אונז גיימיר היינט רעדן און דאס ווערט אנגערופן דראודאונס אקעי, און איך וויל דיך דערמאנען אויב דו האסט עני קוועשטענס וואס דו ווילסט אונז זאל מיר אדרעסן קענסטו שיקן א טעקסט מעסעדזש צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו און לאמיר איבעררעדן וועגן דראודאונס, לאמיר נעמען א משל, למשל אז ס'דא א טען פערסענט עווערידזש ריטורן אין די עס ענד פי פייוו הונדערט, סאו מען רעדט אסאך מאל פון דעם אז היסטאריקלי ספיקינג האט די עס ענד פי פֿינף הונדערט געברענגט א עוורידזש פון צען פראצענט א יאר, ס'זעט אויס זייער גוט, אבער ס'דארף דארפסט פארשטיין אז דאס מיינט נישט אז די מארקעט גייט ארויף מיט א סטרעיט ליין ארויף, ס'קען זיין אסאך מאל צוויי אדער דריי יאר פון דאון מארקעטס אויך פאר דו קענסט פאנגסט אן צו זען די עוורידזש פון צען פראצענט, ס'מאכט זיך טו טאוזענט עיט האט זיך געמאכט, ביי קאוויד האט זיך געמאכט, ס'מאכט זיך יעדע שטיקל צייט א געוויסע פיריעד וואס די מארקעט גייט אראפ, סאו אויב דו האסט א סטרעטעדזשי וואס ס'געבט דיר די זעלבע איידיע אבער מיט קלענערע דראודאונס איז א זאך וואס ס'קען אז ס'לוינט זיך צו קוקן אויף דעם, סאו לאמיר קודם שמועסן וואס מיינט די זאך פון א דראודאון, דו דארפסט וויסן בשעת דו אינוועסט דיין געלט און די געלט גייט אריין אין א פלאץ וואס ס'גייט אויף א געוויסע וועג וואסערע מינע היקאפס איז דא אינמיטן וועג? היקאפס מיינט צו זאגן ס'גייט טאקע ארויף אבער וויפיל גייט עס אראפ אינמיטן? וואס איז די סיבה פארוואס דו דארפסט קוקן אויף דעם? ווייל אויב איז די דראודאון דאס מיינט בשעת די מארקעט גייט אראפ אין א געוויסע פלאץ א געוויסע וועג וואס דו קענסט עס נישט הענדלען, און ס'קען זיין זייער שטארק אז אפילו די מארקעט גייט ארויף און ס'עוורידזשט זיך אויס אז דו זאלסט מצליח זיין, איז נאך אלץ דא א מעגליכקייט אז דו זאלסט נישט מצליח זיין מיט דיין סטרעטעדזשי, פארוואס? ווייל די סטאטיסטיק ווייזט אז אפילו ווען דו קוקסט אויף די עס ענד פי פייוו הונדערט האט עס געהאט א געוויסע עוורידזש ריטערן וואס דאס קען שטימען מיט די עוורידזש ריטערן וואס דו זוכסט צו אקאמפלישן, דאס איז אבער אויף די זאך אליין, דאס מיינט די עס ענד פי פייוו הונדערט האט א געוויסע עוורידזש, די אינוועסטאר אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט האט נישט די זעלבע עווערידזש ריטורן ווי די פראדוקט עס ענד פי פֿינף הונדערט, ווייל די אינוועסטאר דארף דילן מיט עמאושענס, די אינוועסטאר דארף דילן מיט זיין דיסציפלין בשעת די מארקעט גייט אראפ, די איין זאך, נאך א זאך, למשל אז דו האסט אפגעמאכט אז דו גייסט יעדע חודש אריינלייגן א געוויסע סכום געלט, פאר חתונה מאכן, פאר רעטייערמענט, פאר וואטעווער ס'איז, איז די מעלה וואס דו האסט פון אזא סטרעטעדזשי פון אריינלייגן יעדע חודש געלט איז אסאך מאל גייסטו אריינלייגן בשעת די מארקעט איז הויעך און ס'גייט אויך זיין געוויסע מאל וואס דו גייסט אריינלייגן בשעת די מארקעט איז נידריג לאמיר זאגן דו נעמסט א גרויסע סכום געלט און דו לייגסט עס אריין אויף איינמאל האסטו נישט די בענעפיט קען זיין די סיסטעם ווען די מארקעט איז איבער געפרייזט מער ווי די נארמאלע פרייז און עס קען די גייסט עס טון ווען ס'איז נידריג וואס קען זיין פאר דיין בענעפיט באט אויב די טוסט עס יעדע חודש איז אמאל טוסטו עס ווען ס'איז הויעך אמאל טוסטו עס ווען ס'איז נידריג און די טוסט עס אויף א וועג וואס אן עוורידזש האפסטו אז וועסט האבן א געוויסע נארמאלע פרייז דאס ווערט אנגערופן דאלער קאסט עוורידזשינג אז דו עוורידזשט איבער א חודש סאו ווען א מענטש אבער ווערט דערשראקן פון א צייט וואס ס'גייט אראפ די מארקעט, און ס'קען שטארק אראפגיין, בשעת טו טויזנט און אייט קרעש איז געווען די מארקעט אראפ איבער פופציג פראצענט, בשעת קאוויד איז די מארקעט געווען דרייסיג פערציג פראצענט אראפ, אקעי פאר אפאר חדשים, באט ווען דו לייגסט אריין געלט אין יענע חדשים אויך האסטו פון יענע בענעפיט אז דו קענסט עס קויפן אויף א טשיפער פרייז. ס'איז באקאנט די ווארט פון ווארען באפעט אז ער זאגט אז די מארקעט איז די איינציגסטע פלאץ וואס ער זעט אז מענטשן האבן ליב צו קויפן פאר טייער און פארקויפן פאר נידריג. קעי, וואס מיינט דאס? ווען דו זעסט א סעיל אין א סטאר און איבער א פראדוקט וואס דו ווילסט האבן, דו ווילסט שטארק האבן די פראדוקט און ס'איז דא א סעיל, עסט דו לויפן און קויפן די פראדוקט פאר סעיל, עסט עסט וועסטו קויפן מער אפילו יעצט ווייל יעצט איז עס פאר סעיל. די מציאות הדברים אין די מארקעט איז אז מענטשן ווערן דערשראקן, זיי טוהן סטופיד זאכן, זיי גייען אדער ארויסנעמען די געלט ווייל זיי זעהן ס'איז נידריג, ס'איז אראפגעפאלן, אוי וואס טוה איך, איך קען פארלירן מיין גאנצע אויסגעהארעוועטע, שווערע אויסגעהארעוועטע געלט קען איך פארלירן, און ער לויפט ער נעמט ארויס די געלט, בשעת מעשה וואס ער וואלט ווען געדארפט טוהן איז ער לויפן אריינלייגן נאך געלט, ווייל די סטרעטעדזשי וואס דו האסט האט זיך נישט געטוישט, דו בעליוו'סט אז די עס ענד פי פֿינף הונדערט אין די לאנג טערם איז א גוטע אינוועסטמענט פאר די דעמאלטס פארוואס האסטו עס ארויסגענומען יעצט? האסט געדארפט טון פארקערט, דו האסט געדארפט אריינלייגן געלט. די סיבה וואס האט מיך געמאכט רעדן פון דעם איז, ווייל ס'איז געווען יעצט פרייטאג אקטאבער אקטאבער טען, אקעי? פרייטאג חול המועד סוכות, האט די מארקעט געמאכט זייער א שטארקע דראפ אויף אייראפע אין איין טאג, דעמאלטס איז געווען ווען טראמפ האט אנאונסד געוויסע טעריפס וואס האט אויסגעזען עס גייט אויסברעכן א טרעיד וואר מיט טשיינע און אין עיפריל פלעגט זיין אזעלכע מאווס זייט עיפריל ביז יעצט איז כמעט נישט געווען אזעלכע מאווס איינמאל איז עס אפשר יא געווען אין סוף דזשוליי אנפאנג אנפאנג אוגוסט איז אפשר געווען אויך איין טאג אזוי אבער על כל פנים ס'איז געווען א ריזיגע ריזיגע מאוו אויף אראפ און כ'האב געזען מענטשן פעניקן אקעי, פרייטאג איז געווען א פרייטאג, פרייטאג נאכמיטאג חול המועד סוכות, מענטשן זענען נישט געווענליך אפילו עוועילעבל צו טון געוויסע זאכן, צו עקטן, ריעקטן אויף געוויסע וועגן, וואס דאס קען זיין א שטארקע בענעפיט אז דו ביסט נישט עוועילעבל צו עקטן, צו ריעקטן צו אזעלכע זאכן, דאס קען זיין א שטארקע בענעפיט פאר דיר, אבער דו דארפסט פארשטיין, ווען דו זעסט אזא זאך, גיבט דיך עס א גוטע טעסט אז דו זאלסט קענען זען באמת, ביסטו עמאשענעלי רעדי פאר די סטאק מארקעט, ביסטו עמאושענעלי רעדי אריינצולייגן געלט אין די עס ענד פי פייוו הונדערט, דו מוזט דיך פריפעירן פאר דעם, ווייל אויב דו ביסט נישט פריפעירט פאר דעם ווען ס'קומט צייט, און דאס איז נאך געווען איין טאג, שטעל דיך פאר ס'וועט קומען א צייט אזוי ווי ס'איז געווען אין אנפאנג עפריל, אקעי, אנפאנג עפריל די מארקעט געטראסקעט זייער שטארק פאר אפאר טעג, און איינער וואס איז פריפעירט פרייט זיך אין אזא צייט, ווייל דו דארפסט נישט יעצט די געלט, דו דארפסט די געלט ווען דו גייסט חתונה מאכן אדער פאר ווענעווער דו גייסט דארפן די געלט און דו לייגסט אריין יעדע חודש די געלט פאר א טייערערע פרייז און פלוצלינג קענסטו עס קויפן פאר צוואַנציק דרייסיג פראצענט ביליגער געט דיך עס א געוויסע סעיל, wow איך וויל דאך דאס, דאס איז וואס איך וויל, איך לייג דאך אריין פאר די לעצטע ווייס איך וויפיל צייט געלט אין די פלאץ און יעצט קען עס האבן פאר א סעיל, סאו געט דיך עס א געוויסע בענעפיט וואס אויב דו ביסט נישט פריפעירד פאר דעם קענסטו נאך גיין דעמאלטס און זאגן אוי איך האב נישט געכאפט אז ס'קען אזוי שטארק טראסקענען סאו לאמיך שנעל ארויסנעמען מיין געלט און וואס גייט געשען אפאר טעג שפעטער צו אפאר וואכן שפעטער? גייסטו זען, אה, איך האב מיך פלעין ריעקטעד, איך האב אווער ריעקטעד צו די גאנצע סיטועשאן, עכט האב איך נישט געדארפט ארויסנעמען די געלט, און דו גייסט און לייגסט עס צוריק, סאו וואס קומט אויס? האסט ארויסגענומען די געלט ווען ס'איז נידריג, און דו לייגסט עס צוריק ווען ס'איז טייער, ווען די מארקעט איז, ווען די עס ענד פי פֿינף הונדערט שעירס איז טייערער, די עס פי וואי שעירס איז טייערער, אדער וואטעווער אי טי עף וואס דו לייגסט עס, די אינדעקס פאנד, סאו וועגן דעם, די סטאטיסטיק פון די עס ענד פי פייוו הונדערט פון צען פראצענט איז נישט די סטאטיסטיק פון די עווערידזש עס ענד פי פייוו הונדערט אינוועסטער, ווייל די עווערידזש עס ענד פי פייוו הונדערט אינוועסטער האט צו טון ווען ער לייגט אריין די געלט, ווען ער נעמט ארויס די געלט, וואסערע מינע אימאשענעל ריעקשאנס האט ער בשעת ס'קומט אן א געוויסע טשעלענדזש ווי למשל וואס איז געקומען יעצט אין די אקטאבער טען, פרייטאג, וואס טוט ער אין אזא צייט? און דאס דיטערמינט וואס זיין ריטערן איז, און ס'קען אסאך מאל זיין אז ער זאל האבן א אינגאנצן א אנדערע ריטערן וואס, כ'מיין אז די סטאטיסטיק איז בערך צוויי אהאלב דריי פראצענט פאר די עווערידזש עס ענד פי אינוועסטער, אבער דו ווילסט נישט ווייזן די סטאטיסטיק, ווייל דו ווילסט יא טון די ריכטיגע זאך מיטן אייבערשטנ'ס הילף, און דו לייגסט אריין, מאכסטו די אויגן, קוקסט עס נישט אן, אאוט אוו סייט אאוט אוו מיינד, און אויב עפעס, ווען דו זעסט אז עס איז דא א טראסקע אין די מארקעט גייסטו און דו לייגסט אריין אביסל עקסטערע געלט מער ווי דו האסט געטראכט אריינצולייגן אן א קאנסיסטענט בעיסיס. דאס איז די נושא פון דראודאונס. וואס מיינט א דראודאון? דראודאון מיינט בשעת זאכן גייען נישט אזוי ווי געפלאנט, נישט אזוי ווי דו ווילסט, וויפיל גייט עס דעמאלטס אראפ? און די גרויסקייט פון די דראודאון, די טיפקייט מיט וויפיל ס'גייט אראפ פון די דראודאון, איז די לויט דעם קען ווערן אפעקטעד זייער שטארק די סטרעטעדזשי וועגן דיינע עמאושענס ווי למשל אויב א זאך קען פאלן פופציג פראצענט קען געשען אז די גייסט טון איין זאך אויב ס'פאלט נאר פינף פראצענט דעמאלטס וועט זיין א אנדערע זאך סאו די דארפסט וויסן די האסט א גאול צו וואס די ווילסט אנקומען אבער וואס דארפסטו דורך גיין כדי אנצוקומען צו דיין גאול אויב דארפסטו קענען דורך גיין א פופציג פראצענט דראו דאון און די און די ריזאלט גייט זיין, אדער קען זיין אז איך בין מסכים צו האבן א קלענערע ריזאלט אבער איך זאל האבן א קלענערע דראודאון. סאו דאס איז די איידיע וואס אונז האבן שוין גערעדט אפאר מאל פון ראובא עדווייזער ווערסוס סתם אינוועסטן אין די עס ענד פי פייוו הונדערט, ווייל ווען דו אינוועסט אין די עס ענד פי פייוו הונדערט דארפסטו אויך זיין רעדי צו האבן די דראודאון פון די עס ענד פי פייוו הונדערט, אבער ווען דו גייסט אינוועסטן אין א ראובא אדווייזער למשל, וואס דארטן ווערט דיין געלט דעווירסיפייד צווישן דיפרענט פלעצער, און אז דיין געלט ווערט דעווירסיפייד צווישן דיפרענט פלעצער, איז אויב די עס ענד פי פייוו הונדערט וועט למשל ארויפפאלן פֿופֿציק פראצענט, מיינט נישט אז דיין פארטפאליאו גייט ארויפפאלן מיט פֿופֿציק פראצענט, ווייל דו האסטעך דיין געלט אינוועסטעט אין נאך פלעצער אויך, נישט נאר אין די עס ענד פי פייוו הונדערט. סאו ווען דו קוקסט עס אין אזא פאל, אפילו ס'איז דא א מעגליכקייט אז דיין ריזאלט, דיין ריטורן גייט זיין שוואכער ווי ווען דו וואלסט אינוועסטעט נאר אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, אבער וויבאלד ס'רוקט אין נאך פלעצער איז דיין דראודאון קלענער און דאס קען אויך אפעקטן אז דו זאלסט נישט טון די זעלבע עמאשענעל ריעקשאן בשעת ס'גייט אראפ, ממילא וועגן דעם אליין זאל זיך עס בעסער אויסארבעטן. דו פארשטייסט וואס איך זאג? ס'איז זייער זייער א וויכטיגע נקודה וואס דו דארפסט וויסן. קוק נישט נאר וויפיל דו קענסט מאכן. סארי זייער אסאך מאל איז דא מ'אפערט א אינוועסטמענט פאר איינעם און ער זאגט קוק אן, פארוואס זאל איך, לאמיר זאגן איך קען מאכן צען פראצענט אויף לאמיר זאגן ריעל עסטעיט, איך מאך נאר א משל סתם, איך אפער דיך א ריעל עסטעיט פראפערטי, דו קענסט מאכן צען פראצענט א יאר, קענסטו פרעגן א קוועשטן, אקעי, ס'זעט אויס זייער שיין, באט מה לי לצרה הזאת, וואס דארף איך די גאנצע זאך, לאמיך אינוועסטן אין די עס-ענד-פי פֿינף הונדערט און פערטיג. דארפסט אבער וויסן ס'איז דא נאך פעקטארס צו קוקן, ווייל אפילו דו זאגסט איך קען אינוועסטן אין די עס-ענד-פי פֿינף הונדערט און פערטיג און האבן די זעלבע צען פראצענט ריטערן, קען זיין אז די ענד אוו די דעי גייסטו האבן די זעלבע ריטורן, אבער קוק אויך וואס האסטו געדארפט דורכגיין במשך די צייט מיט די עס ענד פי פֿינף הונדערט אינוועסטמענט כדי צוצוקומען צו דעם, און קוק אויך וואס דארפסטו דורכגיין אין די ריעל עסטעיט פארטפאליאו צו אין די ריעל עסטעיט אפערטונעטי צוצוקומען צו די זעלבע ריטורן, עס מיינט נישט אז עס איז גוט אדער עס איז נישט גוט, און פארשטייט זיך אז די אלע זאכן קען מען נאר וויסן לאחר המעשה וואס דו האסט געדארפט דורכגיין, אבער דו קענסט אויך וויסן איבער די לעצטע צוואַנציק יאר, איבער די לעצטע פֿופֿציק יאר, ווען איינער האט געטון סטרעטעדזשי נאמבער וואן ווערסוס סטרעטעדזשי נאמבער טו, וואס האט געדארפט זיין כדי צוצוקומען צו דעם. סאו דאס ווערט אנגערופן די דראודאון. סאו די פעקט פון די דראודאון איז אויך זייער א וויכטיגע פעקט אויף עני אינוועסטמענט וואס דו ווילסט ענעלייזן צו זען צו דאס איז די ריכטיגע זאך פאר דיר, דארפסטו וויסן, אקעי, איין מינוט, די עס ענד פי פֿינף הונדערט, פיין, ביוטיפול, די דראודאון איז עקס וויי זי, אויב וואלט איך אבער נאר אינוועסטירט לאמיר זאגן זעכציק פראצענט פון מיין געלט אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, פערציג פראצענט למשל וואלט איך אריינגעלייגט אין באנדס וואס קען זיין איז אביסל מער סטעיבל, איך ווייס אז ס'איז דא פיקסד, ס'איז נישט דא קיין, איך דארף נישט דיעלן מיט קיין שטארקע דראודאונס, אקעי, ווען איך קוק אבער, איך קוק אויף דעם, איז בשעת די פארטפאליאו, בשעת די מארקעט וואלט געטראסקעט, וויאזוי וואלט עס ריעקטעד? אה, דא וואלט איך פארלוירן פופציג פראצענט אין טו טאוזנט און עיט, אדער אפילו מער, כ'מיין ס'מער זיבעציג פראצענט, באט דא וואלט איך פארלוירן פופציג, זעכציג, זיבעציג פראצענט אין מיין פארטפאליאו, און איך וואלט געדארפט האבן אייזערנע נערוון זיך צו שטארקן און זאגן, ניין, אזוי באלאנגט עס, ס'איז גארנישט, ס'וועט זיך ריקאווערן, ס'וועט צוריקקומען, און אויב עפעס, אדרבה, לאמיך אינוועסטן נאך געלט, און דא וואלט איך טאקע נישט געמאכט צען פראצענט אויף מיין געלט, איך וואלט נאר געמאכט זיבן אכט פראצענט, אבער בשעת די מארקעט האט געטראסקעט האב איך נישט פארלוירן קיין פופציג זעכציג זיבעציג פראצענט פון מיין פארטפאליאו, איך האב נאר פארלוירן צוואנציג דרייסיג פראצענט, און איך וואלט ווען נישט געדארפט האבן אזעלכע אייזערנע נערוון כדי צו קענען ביישטיין די יצר הרע וואס זאגט מיך נעם ארויס די געלט, די יצר הרע וואס זאגט מיך לייג נישט יעצט אריין קיין געלט, ווער ווייסט ס'גייט אפשר אנקומען צו זיראו און די גאנצע וועלט גייט אונטערגיין וכו' וכו'. סאו דאס איז זייער א שטארקע פעקטאר וואס דו דארפסט עס ארייננעמען אין קאפ בשעת דו ענעלייזט עני זאך. סאו נאכאמאל, סך הכל, מען אפערט דיך א אינוועסטמענט, קוק נישט נאר וואס די אפערטוניטי איז, קוק נישט נאר וואס איז געווען אין די פעסט, קוק אויך וואס איז געווען די דראודאון, און קאמפעיר עס צו די דראודאון פון דיין אנדערע אינוועסטמענטס ווי למשל אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, וואס דאס וועט דיך געבן א געוויסע עטש צו וויסן וויאזוי דו וואלסט ווען געהענדלט די די אינוועסטמענט סטרעטעדזשי ווערסעס וויאזוי דו וואלסט ווען געהענדלט א אנדערע אינוועסטמענט סטרעטעדזשי. און דאס קען זיין, קענסט גיין צו ביי פיידעליטי למשל איז דא ראובא אדווייזערס, ביי ווענגארד איז עס דא, אונז האבן גערעדט פון בעטערמענט, Betterment דאט קאם האט אויך זייער א גוטע פלעטפארם פון ראובא אדווייזער, וואס די ראובא אדווייזער בעסיקלי טוט איז, ער נעמט דיין געלט און ער צעטיילט עס צווישן אפאר פלעצער. אויסער דעם וואס ער צעטיילט עס אין אפאר פלעצער, אויך ריבעלענסד ער דיין פארטפאליאו. דאס מיינט למשל אויב די עס ענד פי פֿינף הונדערט גייט זייער שטארק אראפ, אדער דיינע עקוויטיס פארט, דיין חלק סטאקס גייט שטארק אראפ, מיינט עס אז די באנדס איז א גרעסערע חלק פון דיין פארטפאליאו. קען זיין אין אזא פאל העט ער נעמעך א חלק פון די באנדס און אריינלייגן דעמאלטס אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט צו ריבעלענסן די פארטפאליאו, וואס ס'קען אויסקומען דעמאלטס איז אז דו קויפסט אויטאמאטיש שעירס פאר ביליגער. אקעי, קענען דאס איז שוין א סאבדזשעקט פאר א אנדערע שמועס, קענסט שיקן א טעקסט אויב דו ווילסט מ'זאל מיר רעדן מער פון דעם ביי צו עיט פאר פייוו, פייוו סעווען טו, וואן טו וואן טו, און אויסער דעם וויל איך דיך אויך דערמאנען, איך שיק ארויס כסדר, אנגעפאנגען יעצט נאך יום טוב תשפ ו, נאך סוכות, אבער אין צאנג האבן מיר אויסצושיקן כסדר קליינע מיני לעסענס אויף די אפשענס מארקעט, אז דו ווילסט עס באקומען גיי צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג, CHAIMEKSTEIN דאט קאם פארווערד סלעש BLOG, העסטו באקומען יעדע מאל וואס ס'ווערט רעליסט א נייע מיני לעסען פון אפשענס, צום פאנגן מיר אן בעיסיק און גיימיר דארטן צוביסלעך קאווערן אסאך טאפיקס בעזר השם, סאו גלייך גיי דארטן ארויף וועסטו באקומען די מיני לעסענס, סובסקרייבן וועסט עס באקומען אין דיין אימעיל.